जय मिथिला हम गुंजन ठाकुर अपने समस्त मिथिलावासीके नमस्कार करै छी आओर अपने चैनल पर अपने स्वागत करै छी अपने सब गोटे से आग्रह जे जे केओ वीडियो हमर यूट्यूब पर देखै छी ओ चैनल के सब्सक्राइब करू फेसबुक पर देखै छी पेज के फॉलो करू संगे लाइक शेयर आ कमेंट करी

विरोध करै छल रोडपर उतरि कऽ तऽ एहन एहन आब इएह अस्तित्व रहि गेलैए बी जे पी के जे बी जे पी के अपन कार्यकर्ता भऽ अपने पार्टीके विरोध करै छथि तऽ अपने सब जानि सकै छी जे की हालत छै बी जे पी के आज बताबी जे सबसँ पहिले तऽ बात ई छै जखन जखन मोदीजी डरै छथिन या हुनकर पार्टीके लोक डरै छथि तऽ डरलाक बाद ने विपक्षके कोनो ने कोनो बहानासँ रोडपर उतरि हल्ला बोल मचबै छथि ई आइ से नहि भऽ एलैए सब दिनसँ देख रहल छियै लेकिन वर्तमानक स्थिति नहि किछु बेसिए बढ़ि गेल अछि बिहार बन्द भेलै की कारणसँ तऽ मोदीजीके माँके गाली देल गेल मानै छियै जे गाली देल गेलै ओ अपराधी पकड़ायल गेलै जे गाय पहलकै से पकड़ायल छै ओकरा जुर्माना होबाक चाही दण्ड होय ओकरा ई सब मानै छै लेकिन हमर बिहारी जहन बिहारसँ बाहर जा कऽ गुजरातमे जा कऽ मारि खाइए हरियाणामे जा कऽ गारि सुनैए महाराष्ट्रमे जा कऽ भाषाके नामपर ने मारि खाइत अछि गारि सुनैत अछि मराठी बाजयके लेल महाराष्ट्रके लोकल आदमी हमरा बिहारके लोकके परेशान करैत अछि हमहूँ किछु दिनों तऽ रहि कऽ आयल छी महाराष्ट्रमे ओतय बहुत अजब गजब करै छै लेकिन ओतऽ हम तऽ एक साल एक साल रहलियै लेकिन ओ तऽ हम झेल लेलियै एक साल ओकरा बाद फेर तऽ हम आवास छोड़ि देलियै लेकिन जे रहै छथि हुनका भुगतऽ पड़ै छनि ओतऽके जे लोकल आदमी सब छथि ओ आदमी सब बिहारके लोकके पागल समझै छथिन किएक तऽ ओतऽके जहन नेते विधायक सांसद सब जहन सएह छथिन तऽ जनता की हेतै तऽ अपने सब गोटेसँ आग्रह जे विधानसभा चुनाव बिहारके विधानसभा दू हजार पच्चीसके आओर नवम्बरमे चुनाव छै अपने लोकनि सोचि विचारि कऽ अपने लोकनि एहि इलेक्शनमे अपन ओहि आदमीके मतदान करी जे अहाँ सबके बीच हमेशा उपस्थित हुए अहाँ सबके क्षेत्रमे काज होइ अहाँ सबके क्षेत्रमे रोजगार होइ अहाँ सबके बाल बच्चाके पढ़ाइके लेल एगो इसकुल व्यवस्थाके नीक व्यवस्था होइ रोजगार होइ हॉस्पिटलके बढ़िआँ व्यवस्था होइ हमरा सबके जे हॉस्पिटल अछि अइ कतहु भी चलि जाउ मरीजके किछु भऽ रहल छै लेकिन ओकरा किछु आओर दबाइ दऽ कऽ ओकरा जबरदस्ती कतहु कादनीके मारि देल जाइ छै ओहिके लेल आवाज बुलन्द करैत हमसभ कए टा हॉस्पिटलमे जा कऽ हमसभ हल्ला बोल मचेलियै लेकिन ओतयके डॉक्टर ओतयके कर्मचारी जतेक छथि हॉस्पिटलके ओसभ ककरो किछु सुनय लेल तैयार नहि छथि जबरदस्ती सभके पाइ ठोकय लेल तैयार रहै छथिन बिना मतलबके कएकठाम एहन तक देखय लेल भेटल अछि जे आदमी मरीज जे छथि ओ हुनकर प्राण निकलि चुकल छनि लेकिन हुनका भेंटिलेटरपर नहि राखि कऽ जबरदस्ती ओकर परिजनसँ पैसा चूसि चूसि कऽ ओकर दबाइ जे छै से रखबा रखबा कऽ आओर फालतू नहि ओहि आदमी सभके पाइ ठकि रहलखिन हँ डॉक्टर सभ बिहारमे एहि प्रकारसँ बिहारसँ जे व्यवस्था चलैत अछि हमर शासन प्रशासन हमर शासन प्रशासन एहि प्रकारे चलैत अछि मानि लिअ अगर यदि आइ हम ककरो सङ्गे अगर किछु भऽ गेल हमरा सङ्गे केओ अगर हमरा मारि देलक तऽ हम मारिओ हमही खाइ आ ऊपरसँ जा कऽ जहन थानामे जाउ बड़ा बाबूके कहऽ लेल तऽ बड़ा बाबू कहता पहिले पाँच हजार रुपैआ दिअ तखन हम जायब ई जे ग्राउंडपर जा कऽ जाँच करय लेल तब थाना प्रभारी सभके ई बात भऽ चुकल अछि ब्लॉकमे चलि जाउ कोनो काम टाम छै या कोनो कागज बनाबऽ लेल आवासीय होइ जाति प्रमाण पत्र होइ जे कोनो प्रमाण पत्र बनाबऽक होइ ओ प्रमाण पत्र बनेबाक लेल जहन अहाँ ब्लॉक पर चलि जायब ओहिठामके कर्मचारी ओहिठामक स्टाफ अलगे दलाल सभ अछि हर चीज पर नहि पैसा लऽ कऽ बैसल जे एते पाइ दिअ तुरन्त कऽ देबै भाई साहब पाई ल क ठक ठक क सब के पूरा बिहार के जनता के पागल बना के धो देने ये सरकार कोनो नजर नहीं छै के ऊपर सरकार कहैत अछि हम भ्रष्टाचारी मुक्त बिहार क देबे भ्रष्टाचारी मुक्त भारत क देबे आय दू हजार चौदहसँ केन्द्रमे शासन चला रहल छथि मोदीजी बीस साल भऽ गेलै हँ जे छै से नीतीश कुमार सेहो बिहारपर शासन कऽ रहल छथि ककरो कोनो मतलब नहि छनि खाली मंचपर आबि कऽ चैनलपर आबि कऽ बस भाषण मारता कि हम ई काज कऽ देलियै ओ काज कऽ देलियै ओ बस बाजऽ तकके लेल छै कागजी लड़ाइ होइ छै ग्राउंड पर ने काज किछु नहि भऽ रहलैए पूरा बिहारके जनता एहि सरकारसँ त्रस्त भऽ कऽ परेशान अछि अपने सभगोटेसँ आग्रह जे अपने लोकनि एहिपर सोची विचारी आओर एहि बेरक विधानसभा चुनावमे अपने लोकनि सोचि विचारि कऽ अपन मतदान करी अपन जनता चुनि अपन नेताके चुनि अपना क्षेत्रमे लाबक कोशिश करी जय मिथिला जय मैथिली